Mae'n ddiwrnod arferol o brynu a gwerthu fan hyn ym Marchnad y Trallwng gyda dros 7,000 o ddefed a chant a hanner o wartheg yn mynd o dan y morthwyl. Ond mae 'na nifer wedi llygad i un heffer a llo yn arbennig oherwydd fe fydd holl elw y pâr yma yn mynd tuag at elusen DPJ. Ryan Morris o Maes Tan-y-glwyden ger Croesaswallt sy'n gwerthu'r pâr arbennig yma. er mwyn codi ymwybyddiaeth ac arian i'r elusen iechyd meddwl, er cof am ei ffrind Sam Davies o Langedwyn, a fu farw'n ddiweddar. O Ryan, mae yna ddwrnod oh. mowr yn y blaen di heddi. Faint o wartheg Mae gen i 35 mae heddiw, so yeah, all first carvers. Um, dyn ni'n prynu heffrod i fewn o, o bob man, Ryan Private, Ryan Farchnad. Um, yeah, lloio nhw lawr, o lloio ni lawr os ydyn ni'n gallu, a wedyn maen nhw gyd yn dod, rhan fwy o'n nhw'n dod i fan hyn i, i trallon. So, yeah, mae yna 35 yma heddiw. Yeah, bit of a mixture, rai blue crosses, rai limbs, yeah, dipyn o bob beth, really. Ond mae yna un heffer arbennig iawn, yr un olaf i ddim yn mewn i'r cilch. Gwedd hanes honno wrthyn ni. Yeah, so, dda ni golli Sam, tua 3-4 weeks ago wan, oedd o'n AGM, yeah, on a night, yeah, fan efo, ffrindiau fan efo na, a Ie, oedd o'n... Ie, must have been struggling in a bad place, ie. Yeah? So mae heffer ma, nes i brynu ffwr o Sam tua 12 months ago wan. That is Sam ffonio fi tua o wythnos neu ddau cyn y sale. Gofyn os oedd eisiau trimio'r heffro yma flwyddyn yma. Um, o'n i wedi mynd fan yna cwpl o wythnosau cynt i helpu Sam trimio'r heffer yma. Oedd y trimmers ddim yn gweithio, so o'n i wedi ended up using his beard trimmers to trim them. Nes i brynu'r heffer. Dwi wedi lloio'r heffer lawr. Um, a mae, yeah, mae wedi dod yn ôl fan hyn fel fych a llodd. Ond uh, i ti'n rhoi ddi ar gyfer uh, achos Oes. teilwng iawn? Ond o jyst teimlo reit i roi hon achos lle mae wedi ddod o a sut mae pethau wedi digwydd i roi hon i DPJ a trio helpu rhywun arall allan. A mae pawb yn meddwl am y teulu mae'n siŵr heddiw. O, oh, mae yeah, ma teulu wedi cael tough time a'i girlfriend o Elin, mae, mae hi wedi bod trwy yeah, real tough time. Mae rhoi e'n dymuniadau gorau ti heddi. Iawn, diolch. Pob lwc i ti gyda nhw gyd, ond yn enwedig yeah, yr un olaf. Yn enwedig hon, hon dyn ni'n pwysig.

Uh, for sale, so mae wedi mynd mlaen wedyn i werthu am 5,000 i James Broadbent, so gamekeeper o Llangedwynt. A wedyn mae Gareth Highfield o Whittington Wedyn mynd mlaen i brynu am four and a half a wedyn diolch i Welsh Bull maen nhw wedi topio fo fyny 3000 i gyrraedd y 20.
Felly 20,000 o bunnoedd yn cael eu gasglu tuag at elusen DPJ yn yr adwerthiant. Tom Davies, ffrind arall i Sam, a gafodd y cyfrifoldeb o werthu'r pâr, deirgwaith.

Um, agriculture is a lonely industry, so as much as that can be done to help that, it's good as well, to be honest.
Diwrnod mawr o werthu fan hyn yn y Trallwng a'r gymuned wledig yn dod at ei gilydd i gefnogi ar ddiwrnod digon anodd. Un o gyfarwyddwyr y marchnad yma yw Glandon Lewis. Ryan Chwarteg ddo wedi rhoi'r yr outfit yna er cof am i ffrind ac um, i'r teuluoedd a'i ffrindiau fo wedi dangos wedyn ar ddiwedd y dydd uh, faint mor bwysig um, oedd yr elw, oedd y pres yn mynd iddo ac wedi sefyll fyny ac wedi rhoi well, support i'r eian yn ei ddwrnod chwarae teg iddo fo. Dwi'n gallu cofio, mae'n llawer o'ch ddim yn cofio, um, nôl yn 2001, adeg y trwy ar gennau, ac uh, pobl yn gwybod bod adre ac wedi colli uh, sgwrs, wedi colli cymdogaeth, wedi colli um, i, well, ddim i bywoliaeth, ond, ond um, i cymdeithas. Ac um, dyn ni'n gallu gweld wan bod y farchad ar ddwrnod fel heddiw yn gallu bod mor neillduol o bwysig. Fel mynd i'r capel neu'r eglwys, mae o'n fangre i fobl i ddod i siarad. A dwi'n meddwl mae yn y cyflwr yma o iechyd weithiau bod siarad yn beth hynod o bwysig.
Ryan, rhyddhad o bosib? Oh, mae Mae'r nerves drosodd dipyn o hand dwi'n meddwl ond dim. Mae good sale, mae sio... Gives you a bit of go to go again next year, wan. Beth oedd y prisiau?
O'n a 34, uh, maen nhw wedi mynd mlaen i average o 3950 dwi'n meddwl maen nhw wedi average o, so top of 4750, yeah. Ar eich anbwynt wedyn, wrth gwrs, oedd yr heffer arbennig. Yeah. 20,000 o bunnoedd, mae hwnna'n swm aruthrol. Thro, beth ti'n gobeithio um, daw o'r arian yma? Yeah, just help it, ond o DPJ yn sôn o blaen, falle gychwyn rhyw meetings efo young farmers a just siarad, yeah? Ti'n just get it off your chest. Achos dyn ni gyd yn cael, we all have our bad days, fair yma. Falle fwy bad days na good days, ond